Drycha ar hwnna. Neis yn dyfe? Coch yn llachar, mae'r glas yn dywyll dywyll iawn, ac mae'r wyrdd yn eitha dwfn. Dyma'r dyluniad o 2016, a fi'n gwybod taw rhi'n anghywir ydio oherwydd, drycha, 2013 yw'r car. Ond dath hwnna o Alfa Romeo, fi'n gwybod, oherwydd nes i brynu fo a ffitio fo yr holl botwm fy hunan. Ac hefyd, dych ar hyn. Uh, ble mae fe fyna? Fi gnath reina hefyd. Eto, neis ac yn llachar, ac mae'r llythrenau'n reit glir ac yn hawdd i weld. Nawr, yr un peth fanna. Ond, Chwel, oh, ddim hwnna ddim yn neis. Chwel, mae hwnna'n gwneud fi deimlo bach yn drist. Mae symud mas o'r, uh, or olau. Chi'n gweld hwnna? Fel mae'r lliwiau wedi pylu. Mae hynny oherwydd mae hwnna wedi dod o eBay am 9.99. Fi wedi gweld nhw. Um, sy'n eitha chep. Um, mae'r un fi wedi prynu wedi costio uh, 30 pint a 10 pint wedi postio i'r tŷ. Felly, Yr y y gwers yma yw, os dych chi'n hapus i sticio pethe oddi ar eBay ar eich car chi, pryna Fiat. Paid â phrynu Alfa Romeo oherwydd maen nhw'n edrych yn drist. Reit, wi'n mynd i newid hwn nawr. Fel arfer, yr y y y cyngor maen nhw'n rhoid i chi yw i rhoid sychydd gwallt ar hwn. i i dwymo fe fyny ac i feddalu'r glud sydd o dan o fo, a wedyn i gymryd screwdriver a gwthio fe trwy'r canol, a wedyn uh, fflisgio fe bant o'r canol mas, t'mod? Ond be wi wedi mynd i gwneud, drycha, fi wedi sylwi, mae yna fel tab y bach fan hyn, a dwi'n gallu cael fy wynydd dan o fo, felly be wi'n mynd i trio gwneud yw tynnu fe fyny A does neb yn eich cynghori chi gwneud hyn, fi jyst yn mynd i trio fo fy hun. I tynnu fe fyny o'r gwaelod. Fi'n mynd i nôl screwdriver nawr a cael go arno fo. Reit, dyma fi, screwdriver yn barod, famous last words fi'n gwybod, ond gwylia hwn. Oh! Mae fe'n dybl! Be ddedis i? Cheap eBay rubbish? Ac mae'n un arall o dano fo! Chi'n gallu credu? Mae nhw jyst i sticio un ar y llall. Reit, mae rhaid mi feddwl am hwn, byddai'n dod nôl i chi nawr mewn munud. Reit, mae'r un yma wedi clymu yn dynach i'r car. Mae yna haen o aluminium ar y top, a wedyn mae yna haen o blastig o dan hwnna. Fi wedi trio gwthio trwyddo fo gyda'r screwdriver, ond dydy o ddim yn gweithio. Felly, fi wedi tynnu'r big guns mas, eto, y bysydd wedi croes yn y fe. Okay.

nitrate aluminium semeddwr.

A dyna fo. Bant o'r diwedd. I newydd i fy mlaen nesa. O, rhaid mi... O, mae hwnna'n eitha lan. O, byddai'n golchi hwnna bant. Mae'r uh, glid Yn o hyd, ond byddai'n tynnu hwnna bant gyda bach o alcohol rwbio, cŵl. Mae'r glud yma mor sownd, wi'n gorfod defnyddio screwdrive i rhysymud o. Wi'n gwneud o fel hyn bach a jyst yn crafu fo gyd i ffwrdd oherwydd does na ddim byd arall sy'n gallu tynnu fe bant. Ni byddai yma am rhyw a hanner awr nawr. Dw fi'n ôl i chi mewn munud. Fi wir ddim yn siŵr os taw dyma'r ffordd gore i wneud e, ond dyma'r ffordd fi'n gwneud e ac mae fe'n gweithio fi. Yr unig peth sy eisiau chi fod yn ofalus amdani yw'r yy y tu fas fan hyn. Yy dych chi'n defnyddio screwdriver a bydd e yn crafu'r tu fas, felly mae eisiau chi fod yn ofalus iawn bod chi ddim yn mynd yn agos at y tu fas. Ond y stuff yma, dwi'n mynd i roi bathodyn dros hwn beth bynnag os dwi yn crafu fo, a fi heb crafu fo hyd at hyn beth bynnag. Um, mae hwn yn bwysig wrth gwrs, Oherwydd dwi ddim eisiau i'r bythodi newydd bod yn eistedd ar ben lwyth o hen lid drwyth fe ffitio yn berffaith mewn i'w le fo. Oce, okay, wela chi mewn i gym munud. Reit, roedd hynny'n gymleth, a dyn ni ddim yn ei ddisgwyl, ond dyna ceir i chi. Dyna fel ydio bob tro. Nawr, wedi cymryd y rhan fwyaf ohono fo bant, nid popeth, ond digon Fel, dyw hyn ddim yn fwy yn myn' i fod yn neis ti ar ben wely o lu hen wlyb, o hen lud, sori. Yym, reit, syml iawn, ma' hwnna jyst yn mynd fan'na nawr. O, dewch ar hwnna. Neis. Ma'n ffitio'n berffaith. Ac mae 'da fi hwn jyst yn dod bant. Fi 'di gweithio'n galed am y moment yma, her- yy prynhawn yma. Mae'r haul wedi dechrau mynd fawr felly byddai'n galfyn diwrnod ar ôl hyn nawr. Cael hwn am eisiau cael hwn am berffaith oherwydd fyddai byth yn ei symud hi unwaith to. There you go.